Udena for nak dey today una don hear that educational talk no. Uh, mo una understand say we dey with una. How the thing dey waka for the way the waka. We dey tell una mo una no loss una data. Anything una get like difficulties. When una hear we for dey the thing dey comot fine, dey comot kanky. So uh, countryman, countrywoman, plenty, plenty human interest story dem dey. That means say tori for bad bad thing wey dey go happen wey the one don chook the one, the one don do the one, accident don happen for this side. Dey dey plenty plenty wey go give una today. We go carry una go for West region, we go for that side for South region, we carry una go for Yaoundé, we carry una too we talk palava that small jaka wey dey dey call you say Matisse wey play uh, baby campaign don start. We talk palava Fleur de Lille, uh, that uh, influencer wey dey be put for Ngata. and then they don move it back they say na samuel etofis e beg so so tey they don release see we go talk matter too for some small girl for that side for pika katos wetin happen for pika katos eh some girl too dey wey eh dey rape e e get belle and then e don born na three pikin e dey call for people dem e dey help e na so the thing dey e don knack am e say sos

may i repeat myself wetin happen for baffle e dey baffle me the boy wey na polygamous person wetin he do he don married one two three four woman dem as he don marry that four woman dem He dey come for house. I don't know what that program for chop. They be say now the one they get chop this day, the one they get chop that day. And then the day we reach around number three woman they own day for get chop. Now so I hear say countryman, countryman, that woman no be get damage for give. As he enter house now, he see he plate, he empty. The man just vex. He name Nangefa Kana. He vex. He go take contrast. e cut down number three woman for dey wound am as i dey talk so the woman dey for that side for hospital e dey young for dey wey that man e don cut you till collapse na all kind thing fit hold some person for say make e reach for that level wey because of palava chop e dey take cutlass e chaka e cut the woman with am i think say barbarism don begin be some kind thing wey e dey waka like na wildfire now or na because of social media wey dey get all the news or if e dey happen before before but we no be dey get am na the question that way sometimes we dey ask ourselves but honestly i no fit understand say you can't ask chop no dey you no ask yourself first question you give money for chop

na so i don hear o oh, sometime ah, before they don but the eye say they never catch it so tey a woman dey for hospital im na yi normally normally for town im na yi fine after he don take collars touch woman with am hey countryman that kind of thing no fine yesterday even na international woman day. i think say na thing in this way people dey get for talk am so that mean they be against all we will go for be against this kind of inhuman treatment where they give am for some woman even a man picking a woman treat you that way we they against barbarism brutality you know it solve no problem it always it only bring a problem for family imagine now say they take it they give long long prison term What you go cost am for family I go manage that four woman dem

E dey like say the Congosa wey be dey say wey the people be look am like say that uh, paper the way picking dey wan write exam for police say na e make am before the exam e comot for outside. That mean say how when na e be driver for secretary general dina na number two oga for police for cameroon secretary general na e dey prepare exam and then all that document must be na for you because na e be secretary general for police e driver long neck e look am e say hey i fit do good one i sell am small na wetin wan enter my eye now i fit see the one i sell am small i get my small buru for there na wey don make am e don comot na wey pikin dey call am say low that means say water low ear low the all ear low the all for police ear low the all that means say na which kind education that way dey give am na which kind training that go start pikin dey wan write exam for become police officer dem dem dey start na for fake thing and then na policeman e make her e comot tout le monde kondingi misele minis kondingi yes dem don hold am He did not so he dey hear am go and then all other people dem too wey sell am for them they know say their own don reach now e don reach na so they dey shake any man dey fear say tomorrow they fit hold me tomorrow na my own time sometimes they fit hold me tomorrow tomorrow they fit hold me na so e don be na countryman countrywoman na fine thing justice must take e cause for put all the people dem for order Another order. These drivers dem wey dey just drive carelessly, senselessly. Wetin happen? Some driver e take a big gongoro. E start there's the other day wey I be tell una for here say for that side for Machete Flare, some driver take gongoro wey comot like for that side for Upwey or for airport side dey. Ah, brrrr. If the car reach Oma, share the flare. Where traffic light day. If the see me brrr, I say, now which kind of thing is? After it break. Imagine say it breaks fail. Imagine say, I don't know. Any change will happen when any disorder, Bram, it go jam man. And then go say, talk saying an error and this and that. Why you dey speak for town? Why you dey speak for town? No be, no be na Broadway.

family dey don lost their mami family don lost their sister uh-huh. na only for sika wetin for sika recklessness tori dey so small jaka ina ereme dey dey zing that mean say dey dey suffer the girl don born the pikin papa for the pikin e chapum e say e no dey e dey e run e vamos the girl now wetin e do e don write now for social media e write christopher who that footballer wey dey call say christopher who e beg you say make e help you e write to e talk about situation for e pikin and then e snap picture e tell dem say whether na water dey comot for the pikin belle dem don put some tube for inside or the pikin no dey no for piss or na wetin o man no fit know The pikin dey five years. Im name na Bienvenue Ndefo. Ndefo Bienvenue dey only cry, thing no dey, wey no dey. That Reme talk say he need money for operate this im five years pikin. E don make that SOS so plenty people dey don start give small money eh. So one dey don give one hundred thousand, so one dey don give thirteen thousand, fifty thousand, ten thousand, two five, three thousand, twenty-five thousand. And then Christopher Uyise self, that footballer, he don't contribute 1 million. Christopher Wood don't send 1 million for support that Remy. So the contribution they see come out, he continue, and they talk say the operation wey go take place na for reference hospital for sang malima because na for dey that pikin dey as i will talk now so if you see picture for that pikin Then you no touch your heart for say make you try help small. That means say I don't know how to put that. That means say sometimes you dey for some big problem. We wait for help no day. But because if you wait for help day, if you see that picture for that picking, the nature of the picking they I don't know what I even hospital too no fit put your hand for say make they support them, make they operate that picking because uh, minister for health they don try to do some of these things so i think say they too they fit intervene for operate this pikin for this situation you as papa you give belle that mean say you give mbiok for zoreme the enemy don take that mbiok na e born pikin pikin comot the sick you run you kwata kwata you no wan see you no matter for day you say food wey i chop i no give you so man pikin dem eh dey pass my power for knack the tori for una for that side for man na for south region wey the one happen small pikin dem one wey dey fifteen years other one wey dey twelve years una another kind of argument o my papa tall your papa short my mami yellow your mami black your mami this is this my papa get sense your mami this my papa na teacher your mami na police your mami na magistrate my papa na minister that kind of pikin argument dem the two boy pikin dem now dey start palava argument The other one tell a friend say, my papa get fridge for us, your papa no get fridge. The one talk say, my papa get big television for us, your papa a television, not big like my papa a television. The other one tell a friend say, my papa he get gun for us. That means say that pistolet. The other one tell he say,

e go enter that pikin neck that twelve years na so that twelve years as i dey tell una so na so that small jaka ikwara wo cool play play play play like play play small pikin argument make am small pikin die but now

na the other way dem that way police dey try for investigate they no for do their job and they will no dey teach anything for know wetin really happen how you leave gun for say make pikin touch am if you get authorization for use gun e be who e be police e be sisi e be the we get for understand how the thing pass before that pikin dey take gun so e shoot the friend with am go play play talk eh wey dey just tongue and play play my papa do this yeah my, my papa dey this my papa do this and that my papa do this and that Plenty, plenty tori. The other one, na so Reme, that Reme don vex. Wetin happen wey that Reme vex? The Reme vex na because say in Jaka, wey we see as say that Jaka na current Jaka, e don go enter na, e dey do na bogde bogde. E dey do bogde bogde, that Reme don vex. Dareme dey sell na e cock for that side for market for Peka Katos. Any two we cock for there and then just discover one day say a pikin dey for that that kind of thing. They don put a pikin for that network for do uh, mami mami for business. You know no, you, uh, you do me mami mami, you give me 500. You do me mami mami, you give me 1000. You do me mami mami, you give me 2000. You do me mami mami, two times, three times, you give me 10 kolo. na so the pikin don begin be now that means say dem dey call am for big grammar say sex worker the mami don write post am say the pikin na only seventeen years and then the pikin e don carry number two belle

na who dem be the author for that belle na who don take that pikin put am for business for sex working na the thing that the mami talk say he dey manage him life for for marche peter catos he no know wetin dey happen for there wey the pikin fit go begin comot so begin do that kind of thing wey never train him for that way Una know say something e be wey na influence, bad influence dey used to be eh. Bad influence, you dey get your pikin so eh, you get neighbor, some neighbor wey get some other pikin, also other girl, big one wey e dey rent for una for una side for una quarter wey that pikin na a friend. And then when you don go reach other place wey the thing go reach to the place wey go reach to the place, you go see now say e go dey convince say forget money easy eh, no begin nag your skin forget money, wetin you dey suffer, we no need to suffer we get money eh you get it so i fit take you so we go with my friend eh we go for the place we go for the other place na for there you get money sometimes na the way e happen so the mami dey talk say e never see njaka since long long time they begin e don happen for go begin do eh, mami mami for business tori dey the tori wey we knack am for una na other tori for soyonge the pikin e dey na for that side for bafusam im name na ngetu elise e dey twenty years old wetin happen for elise una hear me country people na say some man rape Elise. That means say he take he, he move cover for a swim mimbo. He jump. He go he. Elise Naka discover say after that rape case, he dey with Mbiok. That means say Bele. Elise talk say, okay, he no go move the Bele. Even his papa like already the same. He say no, he dey- dey dey try for advice. He say no go move Mbiok. He say go leave am. He go born no problem. Even they no know the papa the person wey rape you no problem e don be one month two months three months four months five months six months seven months eight months nine months at least one born now e go be na complication e no fit born normally dey go for operative for big grammar dem dey call am say cesarean section na either way At least countryman, countrywoman don mm-hmm, dey change mm-hmm. Dey operate till dey move the pikin. He born three pikin. The rape girl, he get belle for born triplets. One of the pikin, the any of that pikin dey na 92 gram wey he weigh. So e don be na so how the thing don be. Now We go discover say Elise na big sister for four pikin dem for their family. Thing dem know the waka. Their papa be don kwara and mami too be don kwara. Na he be the big sister for the four pikin dem. That means say three brothers and sister. They don can rape him now. He don get belle, he deny for move am. We papa dey for around, they be advising say make move the belle, he deny. Na he don born the three pikin dem now. At least e don send SOS for outside. E say me dey help you. Me dey help you o, wey no dey. They don rape you, e don get belle, e don born three pikin, mo- eh, moying no dey for Angola. The people side for the podron don vex. I no know. So I hope say people the way they did for all that connection, they go know that palaba at least, and then if he happy too because they don't publish um all the momo number they need for line. So people if you help at least, uh, eh, they know how to do about. May they go right at least for people they do for Facebook. When they go right, uh, eh, get to at least. When they right, get to at least. and they go know they go see am the thing go appear they fit do anything wey they wan do am for helep the elites make comot for this that terrible situation so countryman countrywoman another that floor the lil una the metal matter for floor the lil that influencer for abebo bangai wetin happen with floor the lil

The release of Fleur de Lille. Na so e don go viral now say na Eto'o don try for release, make am make dey release say so Fleur de Lille e dey release. But na so we must dey very careful for the kind of talk dem wey we talk for social media, the defamation dem because some people dem dey wey una fit catch dem for social media, dey stay dem quiet. Another one dem dey if una catch dem, dey go just take the video, dey just go before before before and then they ask say they want a case for the matter so may we be very very careful man no know man no know thing fit happen with the way the thing dey happen for me go happen for way wey e used to happen for way go go happen for that way wey wey e don happen so you go find yourself for a difficult situation so make we look out front lady don comot na escape fit travel now go for france na question wey we dey ask am because some case dem dey dey just release you uh, on condition say you must come you say sef for court judge make dem judge the matter with you so one day they release you say if you go you if you turn back no matter no go happen so na so e dey another tori.

Whether they the young, they the look na ball, tempers, they begin run for air. He go reach for play with Dangobe. He want show that pass, he want you say to get gum, but want you begin gum pass. So he grow, he has now, he go take na uh, knife, e enter one Jew house, e wan quarrel all him pikin dem. Two of the pikin dem dey see the camp, dey run, dey go hide inside room. And then Matisse, he bin dey chop him bread and chocolate for parlour, e no shake, e come, e chook him hand and then e chook him neck. Na so the thing happen. Then e start cry, hala. Dem dey na dem three, I wan do na dem three. Why na only one? So the other one dey dey. Neighbor don comot. Domoyi fine and then they don't carry you go place. Now they never carry go go Kondengi. The thing be they say they talk say no no for talking, they talking they do so. So artists they don't vex. Malox, Le Viber, they don't vex. They say no they possible. Say the man must answer for the two we don't do up. so uh, plenty plenty people dey don follow that movement now for talk say how e be say man fit kick gburu na na na na so they don send it for kondenge and then man fit kwara pikin na na na na so they no dey send it for kondenge why e be say justice e dey so they dey ask themselves question them and then they campaign for say make they put the man the dagobe for ngata e dey continue na very intense campaign now wey dey thing dey go viral so for social media now all artists dem comedian dem uh, social activists dem dey dey ask justice for matisse country uh, column sportive for jar and lobo e don be now na wetin na dem be champion for cameroon yes number one